Мордовиядә татар эшмәкәрләре клубы оешканга әле берничә ел гына булса да, алар республиканың татар иҗтимагый тормышына, дини бәйрәмнәр уздыруга һәр ай саен диярлек лаеклы өлеш кертеп киләләр. Бүгенге турнир шуларның берсе. Без шулай ук ярдәмнәребезне күргәзәбез футболга. Безнең татар егетләреннән мини-футбольный командабыз бар. Школьный команда кайсы киләчәк узган елны икенче место алды Россия күләмендә. Өченче узган елны өченче место алдылар бронзовый призерлар Россия. Керәшләрне шулай ук без керәшкә ярдәм бирәбез. Быелгы турнирның бөтен чыгымнарын һәм приз фондын клуб әгъзасы Рафик Абдулов җитәкли торган Европак фирмасы тулысы белән үз өстенә алган. Мин үзем кече яшьтән бирле спортман занимаюсь. Мин мастер спорт по греко-римльски борьбе. Чанама хоккейларны, ниләрне, турнирлар уздырабыз, мини-футбол уздырабыз. Мин татар малайларын бик күп по- поддерживаю, чтобы не спорт, спортка не тәбез. Тартасыз. Ба- Да. Аны, а- аннары хоккейный командалар, вот хәзер нидән э, тоже проводим яхшы клуб э, татарский бизнес, поддержка клуб бизнес татар. Быел турнирда катнашучы командаларның саны гына түгел, ә географиясе дә арткан. Анда беренче тапкыр Түбән Новгород егетләре дә көч сынашты. Мордовиянең берничә командасы арасында республиканың иң зур татар авылы Белозериядән дә бер команда көч сынаша. Белозерье дип аталучы әлеге команда 2007 нче елда оеша. Ел саен уза торган хоккей ярышларында катнашып, алар җиде тапкыр чемпион исеменә лаек булганнар. Без инде урамда уйный башлаган идек. Аннан инде, Алланың рәхмәтемен, ледовыйлар төзелде. И ледовыйларга күчтек уйнарга. Без элек тә бик күп кеше идек, күбесе занимать ителә иде хоккей белән. Без урамнар буенда йөримәдек инде, хоккейга бик основной, основной хоккей деятельность идек. Ледовыйларга без районный ледовыйларга сөйми идек. Командабызны алып киткән идек Саранск илигүенә, кая мең кеше сыя. Шунда бишәр йөз кеше җыелып, безнең хоккейга урыслар да йөри иде, татарлар, основном татарлар инде, ну, Мордовияныкылар, основном йөри иделәр татарлар, и урыслар да киләләр безнең хоккеебызны карарга. Белозерье хоккей командасы өчен җан атарга авылдашлары кемдер үз машинасында, кемдер автобус яллап килгәннәр. Гомер буе колхозда эшләп, лаеклы ялга чыккан 69 яшьлек Рауль абый белозерьелыларны катнашкан бер генә ярышында калдырганым юк, ди. Без аны этим болеем, постоянно без монда ба карарга йөрибез. Хакины без уважаем, любим, ценим. Хакины яратабыз без аты үзебез дә, балаларыбыз да, онукларым да уйныйлар. Хакы уйныйлар. Менә дә әле бара да кызыяр булса да үзем дә уйныйм үзем бу дустарыбыз белән. Мордовия татарлары чын мәгънәсендә илебезнең зур спорт мәйданына танылган шәхесләрне биргән теләк. Ләмберә районы Тавла авылыннан Хәлиевлар гаиләсеннән генә дә бер туган биш егет, СССРның спорт мастеры исеменә лаек булган Касыйм абый шуларның берсе. Мин ундүрт яшьтән начал заниматься. Хәзер бит биш яшьтән уже начинаю заниматься. Яратам хоккейны, больше чем футбол. Да. Ник? Кем белә, яратам. Силовая, силовая борьба.
Милләттәшләребез өчен җан атарга республиканың Диния назарәте рәисе, мөфти Илдус хәзрәт Исхаков та килгән. Аллага шөкер, безнең җегетләребез спортны яраталар, тырышалар һәрвакыт катнашырга. Безнеке мәшһүр, ул команда хоккейная, команда футбольная,

бу елны шал датага. Өч сәгатьтән артык барган бәйгедә безнекеләр, Рамадан районы Белозерье командасы җиңеп чыкты. Аларга иганәчеләрнең акчалата премиясе һәм кубок тапшырылды. Республика күләмендә уздырылучы чираттагы хоккей турниры да шуның белән ахырына якынлашты. Оештыручылар киләсе елга әлеге турнирга инде Мордовия Республикасыннан гына түгел, ә тирә-күршедәге Ульян, Саратов, Пенза өлкәләреннән, Татарстаннан, һәм Чуашстаннан да хоккей командаларын чакырырга ниятлиләр. Мордовия Республикасыннан Рәмис Сафин, татарлар.